Aħna taf kemm inkantaw u nafu nkantaw. Va pensiero. Skużani, ta' tista' toħodun
Il-buffu qed jikbi. Hekk qal Hector Bruno ftit wara li tilef lil wieħed mill-akbar ħbieb tiegħu. George Micallef. Hawn George u Hector f'Ġesi u Besi. Le hawnhekk biex eh, nixtiequ nkellmu il-George eh, Mikallef u l-Hector Bruno jekk jogħġbok għaluna tal-ħaddi tajjeb ta' Għax aħna qalu li hemm applikazzjoni biex jitlu tnejn fajli ġodda u ġejna.

Wow ma' ħuh, Mario, fi Fred u l-Fra. Fred!
Il-mġieb għax qatgħet għajnti. Jien ili ngħid taf inti għad tħassarli demmi. Fred ċaqar għalih. Il-qorqa ma sibthiex. Ejn x'għandi x'taqsam mal-qorqa tiegħek furwa. Ifhimni Fred, poġġejt il-qorqa hemmhekka fuq iċ-ċint biex tinxef u għosfrot. Mela skużi, l-qorqa ma tfajthiex fis-soffa taf għalfejn dal-għajjat kollu. Kemm qed nimmisja issa iktar. Issa li ħallina. Il-firda kemm kera, kemm kera.
Majri Montezin kien ħadem f'Beki. Jiena kont qed nagħmel is-sensiela ta' Beki u wasal biex nagħmel din is-sensiela fejn rid tindaħħal tnejn min-nies bil-karattri ta' Doris u Wiji jaħdmu fis-serra u meta bdejt nikteb ma stajt nimmaġina lil ħadd ħlief lil George u lil Natalie.
Huh, ara dik ma marritx għand ħaddieħor.
Tant morna tajjeb flimkien, li għamilna t-tini sensiela ta' Doris u Igi, U mbagħad meta ġejt biex nagħmel KC għedtlu Ġorġ għandi parti oħra li kha tkun missieri tagħmilha u għamilna parti oħra. Hallo? Hallo min hemm? Il-papa. Ta' min? Tiegħek xkull waħda.
Il-papa tiegħi min? U għalija dik kienet xi ħaġa kbira. L-ewwel nett da bniedem li tgħallimt mingħandu. Bniedem li kellu l-kumpanija tiegħu. Bniedem li ara kemm għamel partijiet f'teleserials. U jgħidli iva mill-ewwel biex jagħmel parti miegħi għalija kienet xi ħaġa kbira.
U meta Carmen ħallietna, ħadha bi kbira wisq. Kont nammira kemm kien iħobb il-mara tiegħu. Kienet kollox għalih il-mara tiegħu.
Carmen kienet kollox għalih. Għalli spiċċat Carmen spiċċa kollox għalija. Reġaw intaqaw issa, reġaw intaqaw. U jiena najt li George beda jmur lura minn mindu minn mindu naqset Carmen. Tlet jiem qabel miet. Ħares lejja, ħareġ idejh, u qabad li idejja. Xi ħaġa li qatt ma niftakar li għamilha George U hemmhekk irrealizzajt ta' Ġorġ irrassenjat li mhux se jibqa' magħna. U dak il-ħin jien biex nagħmlu kuraġġ għatlu hija Ġorġ, għatlu qegħdin fil-ġimgħa tal-festa. Għatlu oħra ċalli gawdu għata. Din is-sena San Pawl, sa jfisser dija, sa jfisser Dieqa f'għidek.
Xempju ta' kif għandu jkun attur professjonali, attur serju. U Net Television jixtieq jonora lil żewġ persuni. Hector Bruno u George Micallef.

ma tistax ma tagħmilx subscribe. Tista' tagħmlilna like fuq dan il-video. Ma tistax tagħmlilna dislike.